Himiýa sapagymyzda bu temamyz himik reaksiýalar we hasaplamalar. Men size şeýle reaksiýa görüp mysal berýän. 2 natriý bilen birleşýär ýod ikimiz deňdir. 2 natriý diodumuz emele gelýär. Näme etdik? Men şu taýda deňläp ýazdym. Sebäbi ýa-da deň deňdirimiziň çepinde iki sany diod bolsa, sagynda-da hökman suratda iki diod bolmaly. Deňdirimiziň çepinde iki natriý bolsa, sagynda-da iki natriý bolmaly. Ýa şu biz deňdir ýaly görýäs, ýagny şu bilen şu birleşip, şuny emele getiripdir diýmek. Başgaça bärde nähili zatlar bilip bolar? Ýani size şeýle bir sorag berilmegi mümkin. 4 mol natriý, 4 mol natriý näçe mol ýod bilen reaksiýa girer? X. Ýod bolsa. Şu ýerde ilkinji etmeli zadymyz proporsiýa gurýas we ilkinji başdaky reaksiýamyza seredýäs. Başdaky reaksiýamyzda 2 mol bilen

Şu ikini x-e köpeldip, deňdiriň bir tarapyna ýazdym. Şu 1-i 4-e köpeldip hem deňdiriň beýleki tarapyna ýazdym. X-imiz deňdir şu taýdan 2 bolýar. Şeýdip siz 2 e, mol, e, şu taýda x tapdyňyz, 2 mol ýod girýän eken, 4 mol bilen 2 mol girýän eken, 2 mol bilen 1 mol girýän eken. Proporsiýa arkaly hasaplamany öwrendiňiz. Size başga näl atlar, e, mysallar, gramyny mysal bermek mümkin. Ondan öt öň men size asyl şu taýda ne reaksiýa bolup geçýär, şony düşündiresim gelýär. Ýagny siz e, şu natriýde şu bir gapda natriý bar diýeli. Şeýle natriýimiz bolsun şu gök bilen belläýin. Ikinji gapda-da biziň ýodumyz bolsun. Muny men sary bilen belläýin. Üçünji gabymyz hem boş dur. Şimdi üçünji gabymyz, men şöyle şu tayda çizeyim. Üçünji gabymyz boş dur. Men size nämen görkezjek bolýan? Üçünji gabymyz ne boş dur. Şöyle bir gabymyz. Men size ilki reaksiýanyň prosesini görkezmek islän, ýagny ilki natriý bilen ýod reaksiýa Ine başda şeýle ikisi goşulanok. Ýagny diýmek başda biziň natriý ýodumyzdan nol. Hiç zat ýok. Men şeýle görkezýän başgaça nol. Şundan hiç zat ýok. Soň men alýan şu gabymyzy şeýle görkezeýin. Şu gabymyzy şeýdip şuňa guýýan. Şu natriýimizi Ve ýodumuzam şuňa guýýan. Şu taýda da ýodumuz sary bilen bellensin. Şeýle sary bilen ýodumuz şu şu gaba gaýtdy. Bu gök bilen bellänimizem natriýimizem şeýle şu gaba gaýtdy. İkisi birleşdi. şeýle bir madda emele geldi. Natriýimiz şu. Ýodumyzam şu ikisi birleşdi-de natriý ýod emele geldi. Indi men şu gaby şu taýdan aýyrýan. Ýagny bu gabymyzy daky natriýimiz e, boşady. Gabymyzdaky ýodumyz hem gutardy. Şeýle bir uly gap görkezeýin. Şu gapda bolsa biziň nämemiz? Natriý bilen ýodumyz, natriý ýodumyz birleşen görnüşde, natriý ýod hökmünde. Ne birleşen görnüşde bir-birine natriý ýodumyz emele getirdi. Indi men näme diýip ýazýan şu taýda? Ýagny mundan soň e, häzir şeýle çyk görkezeyim. Deňdirimiziň soňunda ne şundan 2 mol bar. Ýagny eýýäm bir zatlar bar, natriý ýodumyzdan bar. Ýod galdymy? Ýok, 0. Natriý galdymy? Ýok, galmady 0. Hiç zat galmady. Başgaça şeýle kese çyzyk bilen görkeseňizem bol- bolar şeýle. Munam şu taýda kese çyzyk bilen görkezeýin. Indi siz näme düşündirjek bolýar? Şu taýda himiki reaksiýalarda ilkinji nobatda şu bilen şu bar. Şundan mi- mysal üçin 2 mol bar, mundan 1 mol bar. Bu şeýle ýazy- ýazylyp görkezilse-de bu reaksiýanyň gutarnykly haly ýazylyp görkezilen. Ýöne ilkinji nobatda şu bilen şu bar. Indi natriý bar, ýod bar. Ýöne şundan ýok, natriý ýoddan. Soňra muny ne şu ikisini hem goşupdyk. Ýadyňyzda bolsa ýaňy ýaňja bir gabyň içine we bu gap boşady. Ýodyň gaby, natriň gaby hem boşady. Ýagny reaksiýanyň soňunda hiç zat galmady. Natrimiz hem galmady, ýodumyz hem galmady. Oň ýerine nämämizi emele geldi reaksiýanyň soňunda? Natri ýodumyz emele geldi. Eger reaksiýamyz 100% geçen bolsa, Diýmek, näme diýmek eken, şu indi deňlemä siz düşünip başlan bolsaňyz gerek. Ýagny, natriýimiz bilen ýodumyz birleşýär. Reaksiýanyň soňunda ýodumyz hem gutarýar, natriýimiz hem gutarýar. Reaksiýanyň soňunda şu emele gelýär diýmek. Diýmek, şu çyzyk edil matematikadaky deňdir hem däl. Näme diýmek eken? Şu bilen şu goşulýar we bular ikisi azalýar we gutarýar. Netijede-de şu emele getirýär diýmek. Himik, himik reaksiýalaryň asyl manysy şundan ybarat. Indiki sapagymyzda biz e, näçe gram goşaňda näçe gram emele geler, şo boýunça da hasaplamalarda e, alyp berip görkezers. Ýagny mysal berip görkezers. Ve has e, ýakyndan içgin düşünmegiňize bu ýardam berer. Peýdaly bolandyr diýip umyt edýän. Sag boluň, saglykda görüşeliň. Kanalymyza agza bolmagy ýatdan çykarmaň ve eger halan bolsaňyz laýk goýuň ve dostlaryňyz, tanşyşlaryňyz bilen paýlaşmagyňyzy sizden haýyşt edýärin. Sag boluň, saglykda görüşeliň.